Roj baş hevalno em ê di vê dersê de li ser pêştaçekên xwerû bisekinin. Pêşiya pêşîn divê em pirs bikin daçek çi ne? Em çima daçekan bi kar tînin? Em çawa bi kar tînin? Em na hinekî behsa vê yekê bikin pişa em ê mînakên xwe nîşan bidin. Daçek ji aliyê bingehê ve ji koma navdêran hatine qebûlkirin. Bi tena serê xwe tuateyê nadin. Yanî gava ku em bibêjin li, bi, ji, bê wekî navdêran wateyê nadin. Di nava senifandina cureyên peyvan de wekî peyvên erkdar hatine diyarkirin. Yanî daçek ne watedar in lê erkdar in. Di nav hevokê de erkeke wan heye, wateya wan tune ye. Lê ew bi xwe wateyê didin hevokê. Ev jî tiştekî balkêş e. Gava ku bi cînavk, rengdêr û navdêran re tên bikaranîn, wateyên wekî, binêrin ev girîng e, wateyên wekî cih, berge,

Em ê di vîdyoyeke din de behsa wan jî bikin. Em ê wan daçekan bi van daçekan re bi daçekên li, bi, ji, bê re em ê bikar bînin. Her wiha em ê di demên pêş de ez ê ji bo daçekên şibandinê, daçekên berawerdkirinê, daçekên sedemîn ez ê ji bo van jî vîdyoyan çêkim. Da çekên xwerû L, B, J, B. Em ê divê vîdyoyê de li ser van bisekinin. Li ser L, B, J, B. Em ê di vîdyoyeke din de jî van bi paşteçekan re bikar bînin. Lê ez vê bibêjim li vê derê B bi tena serê xwe tê bikar anîn. J hem bi tena serê xwe hem jî bi paşteçekê re tê bikar anîn. Bi hem bi tena serê xwe hem jî bi paştaçekê re tê bikaranîn. Li jî bi tena serê xwe tê bikaranîn. Paştaçekên li tune ne. Bi rastî daçek peyvên bêjeyên balkêş in. Bi tena serê xwe wateyê nadin lê gava ku tên pêşiya peyvekê wateyê didin wan. Bo nimûne em bibêjin, Mînak, Ez li Agiriyê dijîm. Di vê hevokê de Em li ji hevokê derxin dibe ez agiriyê dijîm. Binêrin hevok bê wat hebû, qels bû. He dibe ku mirov bibêje ez hinekî fehm dikim lê ev çê nabe. Yanî ev wateya ku em dixwazin nade hevokê. Ji ber vê divê em lêyê bi kar bînin. Dilşa bi tirênê diçe kar. Binêrin Dilşa bi tirênê diçe kar. Em da çeka bi jê derxin, Dilşa trênê diçe kar. Binê rin çiqas bêwat hebû. Da çeka bi li vê derê karê ku pê tê kirin, em ê qasekî din ji bo van hemûyan em ê gelek mînakan bidin em ê baştir fêm bikin. Tu ji ku yî? Em da çeka ji jê derxin, dibe tu ku yî? Dibe ku di zimanê axaftinê de carna wisa bibêjin tu kî yî? Yanî wateya tu li ku derê yî. Lê tiştê ku em dixwazin, em dixwazin bipirsin tu ji ku derê yî? Wê demê em daçeka jê bi kar tînin. Tu ji ku yî? Tu ji ku derketî? Yanî wê wateyê dide. Ji ku çêbûyî hatî dinyayê wê wateyê dide. Mirov bê avê nikare bijî. Yek ji taybetiya daçekan peyvên piştî xwe ditewînin. Binêrin li vê derê agirî, trên, tenê ku netewiya, av li vê derê tewiya. Di zimanê axaftinê de dibe ku nebêjin mirov bê av nikare bijî, lê divê em navdêrên piştî daçeka bê jî em bitewînin. Qayîdeya me çi ye? Em dibêjin daçek navdêrên piştê xwe ditewînin. Ji bo daçeka bê di dawiya vîdeoyê de em ê bi berfirehî ser bisekinin. Ez ê rengdêrna jî nîşan bidim. Çend heb rengdêr hene. Bi daçeka bê pêk hatine. Ez ê wan jî nîşan bidim. Em ê mijarê baştir fêm bikin. Mesela hinek dibêjin mirov bê avê nikare bijî, bê yî, bê ditewînin, yê jî datînin. Ev nare ne rast e ji ber ku bê natewe, daçek natewe. Em nikarin bibêjin bê avê. Divê em bibêjin bê avê. Daçeka li her tim bi tena serê xwe tê bikaranîn. Paşteçakên vê tune ne. Ev bi piranî pozîsyonê yanî cih nîşan dide. Em li mînakên xwe binêrin. Ez li rawestgehê li benda te me. Binêrin li vê derê me cih nîşan da. Li rawestgehê. Tu li ku dinêrî binêre. Paşê vegere li xwe binêre. Rêşat li ku rûdinê? Dema ku mirov pirsan dike jî dîsa derçeka li dibe alîkar. Mirîşkeke cîranan winda bûye, ew li wê digerin. Mirov li ber xwe nede, nikare bijî. Derya li otobêsê siwar bû, çû. Bavê min li malê ye. Binêr li vê derê dîsa me cih pozîsyona xwe me nîşan da. Daçeka B. Daçeka B tê ber navgîna ku kar pê tê kirin. Navgîna ku kar pê tê kirin çi ye? Mirov dema ku pê tiştekî karekî dike daçeka bi tê bikaranîn. Em mînak bidin. Zelal bi diçerxeyê diçe dibistanê. Li vê derê karê ku pê tê kirin diçerxe ye. Daçek ji hatiye beriya wê û diçerxe ji ber ku navdêr e tewandiye. Ez bi kêrê sêvê spî dikim. Binêrin li vê derê dîsa karê ku pê tê kirin kêr e. Ev spîkirin di wateya qeşartinê de. Em dikarin lêkera qeşartinê jî bikarbînin lê bi taybetî min xwest ez lêkera spîkirinê jî nîşanî we bidim ji ber ku ev jî tê bikaranîn. Lê bi piranî wekî qeşartin tê zanîn. Ez patatan, ez kartolan diqeşêrim, ez porteqalê diqeşêrim wisa dibêjin. Lê dibêjin ez spî dikim jî. Ev form jî heye. Masîgir bi torê masiyan digirin. Çivîk bi baskekî nikarin bifirin. Mîrza bi gelek tiştan dizane. Li vê derê gelek tiştan dîsa wekî navdêr, navdêr in û karê ku pê tê kirin nîşanê me dide. Arîn bi çekan şer dike. Dîsa li vê derê karê ku pê tê kirin çek e. Lê binêrin li vê derê bi nebe bi rastî jî wateyê hevokê namîne, hevok pir qels dibe. Meta Gulbînê bi balafirê çû Mêrdînê. Em dewam dikin, dîsa daçeka bi Daçeka bi dikeve nava du hejmaran wateya dabeşbûnê dide wan. Daçeka bi ne tenê dikeve navbera du hejmaran dikeve navbera du peyvan jî. Em lê binêrin. Em yek bi yek bimeşin baştir e. Me lê nihêrî ew deh bi deh ketin nava bajarî. Binêrin deh bi deh. Hûn sê bi sê biçin. Sed bi sed hesab bike bila serê te tevlihev nebe. Em dikarin bibêjin pêncî bi pêncî hesa bike, deh bi deh hesa bike, ev êdî li gorî hevokê tê guhertin. Şêr kom bi kom digerin. Binêr kom bi kom. Kom çi ye? Navdêr e, komek e ne wisa ji çend kesan pêk tê dibe kom. Em dikarin bibêjin geştiyar welat bi welat digerin. Rojname wan bajar bi bajar digerin. Binerin bajar bi bajar. Em gund bi gund digerin. Mesela em bibêjin. Çar bi çar nebe jî pênc bi pênc bûn. Goreyan şeş bi şeş bixin koliyan. Em niha mînakan ji bo daçeka ji bidin. Daçeka ji wateyên jêderketin û jêcudabûnê dide. Em li mînakên xwe binerin. Ez ji malê têm. Tu ji ku tê yî? Dîcle ji ku ye? Kîmyas ji Deryayê pirsek pirsî. Em ji welatê xwe pir hez dikin. Binêrin li vê derê piştî daçeka ji hemû navdêr tewiyan. Me got yek ji taybetiya daçekan navdêrên piştî xwe ditewînin. Ne ji min o beleya serê min o. Ev jî gotina bav û kalan e. Di ji me sê ji wan çûn. Gundê me ji yê we nezîktir e. Em dewam dikin, Daçeka ji wateyên jêderket û jêcudabûnê dide me got, Mînak, Em devam dikin. Ji deriyê derket çû. Di zimanê axaftinê de nabêjin ji deriyê derket çû. Dibêjin ji derî derket çû. Yani du caran yê bi kar naynin. Di Kirmancî de navdêrên mêr zêdetir nayên tewandin. Wisa qertafa tewangî ya iyê têk çûye. Em dikarin bibêjin di Kirmancî de navdêrên mêr nayên tewandin. Lê ev ji ber çi ye? Ev ji ber nebûna perwerdeyê ye. Divê em navdêrên nêr jî bitewînin. Ji ber ku zimanê me zimanekî tewangbar e. Divê em navdêrên nêr jî bitewînin, yê me jî bitewînin. Di navdêrên me de pirsgirêk çênabe. Lê di navdêrên nêr de wisa nayên tewandin. Li gelek herêman ev rewş wiha ye. Lê teqez divê em di nivîsên xwe de navdêrên nêr bitewînin. Rêşad ji me ye. Lê ez yê din nas nakim. Gulan ji otobêsê peya bû. Ronas ji Batmanê ye. Li vê derê dîsa cihê ku jê hat derketiye. Wateya derketinê çi ye? Lê bûye. Lê hatiye dinyayê. Ew ji hev hez dikin. Dengê daholê ji ku tê? Ji bilî te bila kes neyê. Daçeka bê Daçeka bê wateya ev di tirkî de dibêjin si sî suz ev wekî paşkiran bikartînin di deh hevokê daçeka bê em ne li mînakên xwe binêrin em ê baştir fêm bikin. Tu biçî em ê bê te çi bikin? Mirov nikare bê hewayê bijî. Li vê derê binêrin hewa dîsa tewîya. Divê em navdêrên piştî daçeka bê jî bitewînin. Di zimanê axaftinê de dibe ku wiha nebêjin, dibêjin mirov nikare bê hewa bijî. Şermîn nikare xwarinê bê rûnî bixwe. Di vê hevokê de binêrin bê rûnî me got, Şermîn nikare xwarinê bê rûnî bixwe. Me rûn tewand. Di zimanê axaftinê de dibe ku rûn neyê tewandin, bibêjin bê rûn mesela bê rûn bixwe şermîn nikare xwarinê bê rûn bixwe. Lê divê em rûn bitewînin. Ji ber ku navdêreke nêr e divê em zayenda wê jî nîşan bidin. Qaydeya me çi ye? Divê em navdêran piştî daçekî bitewînin çi nêr be çi çi mê be. Siyaben bê pênûsê çû dibistanê. Çayê bê şekirî vexwin. Di zimanê axaftinê de dibêjin çayê bê şekir vexwin. Lê divê em bitewînin em bibêjin bê şekirî. Ew bê agahiya me nikarin dîwarê hewşê xera bikin. Dilşa bê xelatê çûye daweta cîranan.

Bine daçek gava bi tena serê xwe be daçek e. Lê bi vî awayî êdî bû rengdêr. Mesela dibêjin mirovên bêkêr. Bêhiş mesela. Ev êdî rengdêr e. Em vê nikarin parçe bikin. Em hevokeke wiha çêkin, bêhişiya te ev tişt anî serê me. Gava ku em dibêjin bêhişiya te Ji xwe ravekê de jî diyar e ev bêhişî êdî dibe navdêr. Li vê derî bûr navdêr. Lê em bibêjin ew mirovekî bêhiş e wê demê dibe rengdêr. Ev hem dibe rengdêr hem dibe navdêr. Bêhal ev niha rengdêr e. Mînak em bibêjin ez îro pir bêhal im. Me wekî rengdêr bi kar anî. Bêdeng, dibêjin filan kes pir bêdeng e. Ev jî wekî rengdêr e. Bêxem, bêhîs, bêbingeh. Mesela gotina te bêbingeh e yan jî gotina wan bêbingeh e. Ew tiştên ku ew dibêjin bêbingeh e. Em di nav hevokê de wekî rengdêr em bi kar tînin. Bê ol em naçin hep rengdêran wisa rêz bikin. Bêrûn ez çima van nîşan didim ji bo daçeka bê were fêmkirin. Daçek gava bi serê xwe be em bibêjin wateyek ku em dixwazin bide hevokê wathiya daçekê ew cuda tê nivîsîn lê em weke rengdêr binivîsin bi vî awayê reng gelek rengdêrên me hene bi daçeka bêyê pêk hatine an jî bi qertefa bê ev bê êdî li vê derî wekî qertaf e bêşekir mesela Ez ji çaya bê şekir hez dikim. Binêrin çaya bê şekir. Gava ku em wekî revek em bikar bînin ev êdî dibe rengdêr. Mesela çaya bê şekir. Bê şekir li vê derê êdî rengdêr e. Em van ji hev cuda nanivîsin. Bê plan. Bêxwedî. Divê mirov xwedî li lawerên bêxwedî derkeve. Mesela li derve pişik hene, bibêjin kûçik hene. Ew bêxwedî ne. Em vê weke rengdêr bikar dînin, bêxwedî. Heta dibêjin bêxwedî yo, ne wisa? Lê ev wê demê dibe navdêr, bêxwedî yo, bêşert, bêtav, bêzengil, mesela deriyê bêzengil. Gavak em bibêjin deriyê bêzengil, li vê derê rengdêr e. Çawa ku em dibêjin deriyê sor, deriyê reş, deriyê em bibêjin polat, deriyê hesin, ev jî deriyê bêzengil e. Bêzewq. Mesela hinek mirov hene bi rastî bêzewq in. Rengan nas nakin. Lê sûcê wan nîne. Em ji em vê yekê ji bo ku em wan sûcdar bikin em nabêjin. Em nizanin. Yan jî wisa hîn bûne, hatine hînkirin ji aliyê malbatê ve. Jê re dibêjin bêzewq. Dibêjin di navbera hev de mirov carina diaxive yek ji yekî re dibêje tu çiqas bêzewq î, tu çi ji rengan fehm dikî. Mesela wisa dibêjin. Bêziman. Dibêjin tu bê zimanê tu naaxivî. Heke em vê di nava hevokê de bikar bînin. Wê demê em bi hev ve dinivîsin. Tu bê zimanî tu naaxivî. Bêxew. Bêvir yan jî bêderew. Dibêjin ev gotina min bêvir e. Bêsinc. Bêreng. Dibêjin tu îro çiqas bêrengî?